Wasalna għas-26 podcast. Qatt kont noħlom. Meta ġie jkellimni Alan Abela u Sandro u jgħiduli biex nagħmel dal-podcast, konna għadna fil-bidu, ehm, qas idea ma kelli tiegħu. Anyway, erġajna mmorna nitkellmu l-uffiċċju ta' Rana Vera, ġie Simon Avera u ħajruni. Intom għadni nara futbol jien. Però kont qed nara, ma nafx għaliex, is-sena ta' qabel li għaddiet, ehm, segwejt il-logħba tal-futbol fuq it-television. Ma mortx hemm, kont ili 15-il sena ma nersaq lejn ground. Ehm, u għaġbitni. Il-logħba tal-futbol għoġbitni. Kif qed tintlagħab issa ħafna. E, oġobni wkoll, onestament, il-kummenti tekniċi. Mhux għax qudiemi għandi kummentatur tekniku, li ħanejdilkom minnu, ġan attart. Le, għax kollha kienu b'mod differenti. Qabel kienu fi żmien meta kont ħafni żgħar jien. Kienu jgħidu n-nies u anke jien ma nifraħx narhom iraqduk. Jekk inti tkun tbati bl-irqad m'għandek bżonn pillola, isma' lilhom u torqod raqda tajba. Imma llum le. Illum jiddiskutu b'dak li ġara Jaqblu ma jaqblux, pero jiddiskutu t-teknika u inti wieħed minnhom Ġan. Jidhilek wiċċek qatt ma kont rajtuh li fissa dis-sena. Qatt. U darba nkejtek ftit, niftakar, konna qegħdin l-MFA. Għedtlek int ħamlu nies, ha? Għedtlek għax bdejt gerger kontra ir-referi barrani li ma tantx kienet jirrefja sabja fuq il-ħamrun. Jalla mhux meta keċċa lil Limbong. Ekku, ekku. Kien ħaqqu, eh, ġifieri, ir-referi kien ħaqqu jaqtawlu rasu. Kien ħaqqu l-kritika. U għedtlek jaqtawlu rasu. Għax vera kienet keċċija fil-jakka dik, naħseb qasqa trajta imkien fid-dinja, imma insomma. Ħalliha. U b'hekk sirt nafek. U indunajt li sirt nieħu gost narilkom meta ma niġix il-ground nismakom. Nisma' l-kummentatur u dil-kumment tekniku. Qed toġobni wkoll u qed nismagħha fit-triq. Dawk il-kummenti li qed tagħmlu fil-half time ma' Simon Farrugia. Ħafna drabi toħorġu fil-half time ma' Simon Farrugia. Mhux ġiri kollu mis-sidnin, ma ġiri ħriġtu intom. U interessanti. Għax inti il-bniedem li jkun qed jara l-logħba ma jkunx qiegħed hemmhekk. Wara li jisma' dak li jkun ġara, fit-tieni parti joqgħod attent għal dak li jkun sema' f'dik in-naqra fifteen minutes jew twelve minutes li jkun hemm. Dawk huma l-kummentaturi tekniċi u dan huwa quddiemna Jean Attard. Jean, il-logħba tal-futbol illum mhux se nsemmih għax match ħa nsemmih u qed jiddispeċini. Qabel ġejt hawn int taħdem fil-finanzi, fil-bank. Int sertajt mort il-bank, mort l-HSBC, sadattant biex għassam nitla nsifer Ġapan fej it-tifel biex jiftħu li l-credit card jonfħu li naqra. U. Ħajkollok x'tonfħu. Eżu. U da zazuħ. fuq l-20. Qalli kemm toġobni fil-podcast, ħadd gost tisma' żagħżugħ jgħidlek hekk. Għetlu, jien ma nafux da. Għetlu, int referi. Għalli, kif indunajt? Għalli, kif indunajt? Għetlu, ma nafx, għandek luk ta' referi. Għetlu, għandek luk ta' referi. Għetlu, għas ismek ma naf. Għalli, xie għadni, mizzar. U bdejna nitkellmu. Għalli taf toġobni fil-podcast, dak kulħadd qed jitkellem, kemm sbieħ il-futbol Malti, kemm tjib. Għalli jien xtaqt tkun plejer tal-futbol. Mhux tajjeb. Għalli mbagħad tħalt naħdem u ftit qed ma nixtieq nidħol fil-futbol, għalli tħalt referi. U interessanti, Qal li hu sirt għandu t-tim tiegħu ta' pajjiżu, qal li però ma għadnix inħossu t-tim tiegħi. Qal li għax tant inħobb il-logħba, qal li għax hemm ġieli minn sħabi jgħiduli iwa tajtna penalty lit-tim tagħna ta' meta konna tfal, la għamlu l-penalty ntiegħ. Ġifieri dawn huma affarijiet interessanti kemm inbidlet il-logħba tal-futbol, Xan. Ekku, ekku. Nsellem lilek. Kont kif tħalt? Bej waqt wara naħseb l-istorja ta' kulħadd li huwa involut fid-dinja tal-futbol min huwa ġurnalist, min huwa preżentatur, min jagħmel analiż teknika, min huwa referi, bej huwa dwar kollha għandna l-istess common denominator li tkun tħobb ħafna il-logħba tal-futbol. U mhux dejjem tkun tajjeb għalija. Tkun toħlom illi inti ssir inti ssir l-aqwa player, l-aqwa goalkeeper, Però mbagħad ovvjament ftit li għandhom dak it-talent. Ħadiri ħija jien. U ħadirek bil-kbir. Uff! Ħutek anzi. Ejwa, tnejn, tnejn David u għalija. Però mbagħad inti jibqalek il-passjoni fik li trid iżżomm kuntatt mal-logħba u jekk ma kellekx it-talent li tagħmilha fil-pitch, tipprova ssib in-niċċa tiegħek. U n-niċċa tiegħek kif għadna tista' tkun ġurnalist, tista' tkun amministratur, tista' tkun kummentatur sportiv, tista' tkun referi kif għadna kemm għadna. L-importanti huwa li inti tħoss li f'dak li qed tagħmel qed tuħu sodisfazzjon u qed tagħti servizz. U tiddenni għanne tiħu soddisfazzjon inti. Da dubju. Eh, ma kemm ilu l-MPL bdejta din? Iva, le, dan huwa l-ewwel staġun tiegħi bħala kummentatur tekniku, issa jien involut fil-futbol Malti. Lejn involut fil-futbol Malti għal ftit snin mhux ħażin għaliex qabel konna tidaqatit eh, l-Integrity Office tal-Assoċjazzjoni tal-MFA. Però mbagħad, però mbagħad is-sajf li għadda

Interessanti ħafna, għalkemm batejt naħseb fix-xita. Speċjalment il-Hibs Ground. Ara realtà hija. Il-faċċata biex tixbdu biex. Ir-realtà realtà ġwanija li kamera minn nizjet, eh? Min qed jara, min qed jara l-partita mid-dar, ma japprezzax li biex toħroġ trasmissjoni live ta' kwalità kemm tinvolvi xogħol u kemm minkejja li irrid ikun pożittiv u rrid ngħid illi għandna stadium nazzjonali li huwa sabiħ, għandna stadium oħrajn imexxi mill-klabs bħal tal-ħibs, bħal tal-ħamrun, iċ-ċentinarju. Però l-faċilitajiet huma limitati, jiġifieri meta inti rrid toħroġ trasmissjoni b'dawk il-kameras kollha li inti trid tipprova tagħti valur miżjud fil-kummentarju tiegħek, kultant ikollok ċertu challenges pjuttost kbar qudiemek. Per eżempju, case in point, jekk tkun jgħat il-Victor Tedesco Stadium, tkun jgħat esposta l-elementi kollha hemmhekk. Jekk tkun jgħat il-ground tal-ħibs Tony Bezzina Stadium, tkun qed taqsam press box żgħira ħafna ma' diversi faċilitajiet oħrajn u servizzi oħrajn li ħerġin. Imma. Għad kemm tranġi ħafna hemm, eh, fejn meta konna nkunu hemm aħna. Le jien nemmen li kullum kien. Lanqas fejn nitgħattew ma konna hemm. Jien nemmen li kullum kien kien hemm passi u passi ta' ġgant 'il quddiem. Però ovvjament dan huwa vjaġġ u l-vjaġġ fadlilna ħafna fejn fejn nistgħu nimxu 'l quddiem biex nilħqu l-livell li wara kollox l-MPL, l-MPL li dejjem qed tħares lejn li nilħqu livell ta' eċċellenza, jiġifieri rridu nkunu kuntenti bil, passi li għamilna sa issa, però realistikament irridu ngħidu li fadal ħafna. Però naħseb il-ġurnalist anke jekk sew lilek, sew lili u sew l-oħrajn kollha. Għażluna l-MPL biex ikabbru u biex eh, l-MPL u l-logħba tal-futbol titjib, tisbieħ u titqawwa b'kollox u tola fil-livell. Però Irridu ngergru fejn l-affarijiet ma jkunux għandi preżent. Importanti. Ma jistax ikun li għax dak ħabib tiegħi, għax is-CEO ħabib tiegħi, u li issa nilgħaqlu naqra, li nbajdu ftit, le, għax jekk inti ma tgergirx, in-nies ma jiġux. U aħna għandna bżonn lin-nies. Il-futbol għandu bżonn lin-nies. Il-plejers għandhom bżonn lin-nies. Ir-referees għandhom bżonn lin-nies. U anke aħna ġurnalisti, minn għan nisqogħdu nitkellmu waħedna jisna boroħ. Mhux hekk, mhux hekk. Ġifieri huwa ħażin dak il-bniedem li jgħidu li mhux se noqgħod ingerger ta' fuq l-MPL jew fuq le, jekk għandek gerger għaliex li nirranġaw. L-importanti hu li meta tagħmel il-kritika tiegħek tagħmilha b'mod kostruttiv illi inti tikkritika sitwazzjoni iktar mi tikkritika persuna, li inti tikkritika għax tixtieq il-ġid, tixtieq li l-affarijiet jitjiebu, mhux tikkritika b'mod distruttiv. Le, naqbel totalment miegħek. Il-futbol huwa l-logħba tal-poplu fl-aħħar mill-aħħar u l-kritika hija parti essenzjali mil-logħba li dik biss hija l-għodda biex twasslek biex timxi 'l quddiem. U fil-fatt, fil-fatt, Ġan, hawnhekk għandi xi kummenti għax xi ngħidilhom min irid jikteb,

U però tinnota li anke meta jgergru, u di xi ħaġa li mhux tas-soltu, is-soltu t-tgergir kien ikun għax l-MFA, għax l-MFA ma jridux jaħdmu, għax l-MFA ma jagħtux kasna, dejjem hekk kien, da qed nitkellem meta kont għadni ġurnalist u kont wieħed milli nfaqqa' lill-MFA, jien ħa nkun onest. Illum xorta jfaħħru l-MPL, ħa nieħu dik waħda. żgħira. Għandi iżjed. L-ewwel net prosit tal-programm li jerġa' jitgħamil Triton. Grazzi. Nixtieq ngħid prosi kbira wkoll lil Joe Hertmore ta' Premier tax-xogħol kbir li qed jagħmlu u jippruvaw dejjem jirranġaw għall-aħjar possibbli. Imma issa ra dik. Kemm ħelwa. Imma dan il-bank ilu jtini f'għajni, flok qala ħaġa oħra. Għadek ma rajtux int, ħanuriwlek issa u ħanarawh. It-tejp mhux dritt, il-ħxuna differenti, u biex taxxa spiċċalu wkoll għall-aħħar biċċa it-tejp tal-bank. Da fejn tmorru titkellmu ma' Simon Farrugia. Li hi xi ħaġa li b'ċuċata ta' flus jitranġa, jew jinbidel. Grazzi u keep it up. U jiena nibgħathom għedtek il Simon Abela. U. Qed jitkellem fuq da. Dancer ta' Simon għaw Ġasmon Zarafa. Hawnhekk ara dattej fuq afru saħu. Biex tara kemm it-telespettatur jinnota jinnota għajna dettal. U li oġobni li mhux pasta zata, tkellem ċertu da, anzi minn da kollu li nagħmlu, tak taħfajnu, u ħaqqu vera. U Simon Abjela battilu qabel ġejt. Għal disma, għal di daka ili li għamiltu erba xhur jien. Għamlu Simon, miskin. Għalli però l-fattu li ma setax li ma setax ehm, kif inu il-PBS ma setgħux ikomplu l-kabru għax dak kellu jiġi filmat jiċċaqlaq. Ah, all right. Tifilx ma għamlux għax rrit eh, jagħmlu. Ehm, però hija huwa vera ħelu. Imma dak huwa li jagħmel it-tajjeb u l-kritika tajba għax biex innota dik naħlef laqqas noħlom ma kont jien. Dak in-naqra tej bisfar inqas mill imma kien ilu jtieħ fajnu sew da. Ġon il-viżwal, kull met joħroġ fuq l-istampa u kull kelma li tingħad hemm telespettatur li qed jara kollox fid-dettall u qed jiżen kull kelma. Jiġifieri l-iskrutinju huwa kbir. Però eh, kif għad tajjeb inti, jiġifieri meta nisma' din it-tip ta' ta' kritika hija xi ħaġa pożittiva. Anke, ħafna. b'dak il-mod, mhux irdurum kollox. Ara meta jidru jqatta' lis-saqaf. Dak idejjaqni u ma nifilħiex. Għax dik ilha. Ilu snin u ta' pass jirranġah u ma jirranġahx. Dak ilu snin. U dak qed naqgħu għaċ-ċajt. Ma mhux da. Imma di tajba li qalha. Issa nispera li Simon Abela jaqbad pinzellata u jiżbuħha dik il-biċċa, fil-każ Mourinho naqgħadx. U bil-qalb kollha. Tajjeb. Ħalli ngħaddu għal naqra bla kantunieri, ħalli mbagħad inkomplu niddiskutu dak li għandna x'niddiskutu bejnietna jien u Jean Attard. Mela, kitbilna wieħed Anton, għax diri tinsaqsi lilek fuqha, għax anke jinġabni f'dubju. Hi, hello, nixtieq nistaqsi mistoqsija. Jekk plejer Malti jaqla karta ħamra, X'jiġri? Għax suppost irid ikollok tlieta Maltin fil-grawnd? Grazzi u prosit, keep it up. Ħa nsaqsiha lilek mill-ewwel, naf li mhux inti mhux referee. Hekk hu. Mhux da? Tagħmel sens? Le. Għax int suppost għandek tlieta u tkeċċa l-plejer Malti, issa bqajt bi tnejn, x'se jiġri? Ovvjament issa m'għadekx qed tilgħab bi ħdax, qed tilgħab b'għaxra. Naħseb din. Imma Maltin tnejn ikollok. Iva, imma tnejn minn għaxra mhux tnejn minn ħdax. Jien sa fejn naf jiena huwa, ir-regola tgħid, però ovvjament. M'għandek l-ebda dritt twiġġieb inti ta'. Le, le, le, le. Daħħaltek naqra fiha jien. Ma jimpurtax. Forsi nżidu ftit imbagħad. Normalment, Ġwann, meta jkolli dawn il-mistoqsijiet u ħansemmih għaliex b'mod tajjeb ħafna. Meta jkolli dawn it-tip ta' mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dixxiplina, Inċempel jew nibgħat messaġġ lis-Sur Alan Morio Sant li dan b'mod impekkabbli. Bravissimu. Imma barra li hu bravu ħafna, l-attitudni tiegħu kemm hija sabiħa. Ħafna. Li dan li dan dejjem dejjem jkollok konverżazzjoni titgħallem ħafna minnu u mhux hu biss taġri biex insemmi pereżempju Rodni minn ħata l-MFA, sew Rodni Piżani li u għandu għandu f'dik li hija fixtures, dixxiplina huwa reference point tajjeb ħafna għan-naħa tal-Malta Football Association. Tkellimt miegħu fil-passat u wkoll dejjem kien ta' għajnuna, ġifieri jiena nemmen u ħanorbot ma' dak li qed ngħidu li jekk ikollok attitudni pożittiva, normalment ħa tiftaħ bieb u ħa jiftħulek. Sewwa. Min-naħa l-oħra jekk inti ħa tkun distruttiv, normalment persuna jisha ħa tipproteġi lilha nnifisha u ħa żżomm distanza. Le, s'issa kienu mistoqsijiet pożittivi. Bla dubju. Jiena, jiena, John, però ovvjament I stand to be corrected, jiena nafa hekk li inti trid ikollok dejjem tliet barranin fil-pitch, x'jiġifieri, mela, il-logħba bdejtha bħala minimu, bħala minimu ta' tlieta Maltin u tmienja barranin, sewwa, jista' jkollok barrani li huwa naturalizzat Malti, sewwa, u dak jiġi ovvjament Malti, sewwa, mela għandek tlieta u tmienja. massimu. Ħafna timijiet illum il-ġurnata qed jilagħbu b'ferm iktar minn tliet Maltin. Jekk imbagħad ħa tagħmel sostituzzjoni, sostituzzjoni trid tara li dejjem qed jibqalek tal-anqas tliet Maltin fil-pitch. Però l-interpretazzjoni tiegħi hija li jekk tkeċċielek plejer Malti, ma tista' tagħmel xejn iktar. Pereżempju jekk inti tkun ġa għamilt is-sostituzzjonijiet kollha, x'ħa tagħmel f'dak il-każ? Hekk trid tieħidha. Ma tista' tagħmel xejn. Naħseb wieġbek tajjeb. Wieġbek tajjeb Anton. Issa, kitibli dan Elvio De Battista. Hi Bużu, as usual it was very interesting programme with the journalist qed jgħid għal ta' l-argument ta' Clinton, insellmulu minn hawn. Kien tajjeb ħafna u kelli ħafna kien sabiħ fuq.

Can we attract better foreign players to Malta with higher salaries or is it difficult simply because we are Malta? Għamel ħafna punti hawnhekk, eh? Ħafna għamel punti, però mbagħad tgħidx kemm ħriġna ngħajtu għax il-Ħamrun hemm ċans iġibu lil Noċerina li huma serje D. Noċerina. Mhux il-Ħamrun, il-President attwali ta' Ħamrun Spartans eh, eh. ħaj investi f'dan il-klabb. Hmm. Imma serje di! Eh, ma naħseb huma żewġ argumenti differenti minn xulxin. Għaliex li inti ikollok eh, intraprenditur Malti li jażel li jinvesti fi klab barrani, eh, jien ovvjament ma nafx id-dettalli, ġieli ma nafx x'inhuma eżatt l-intenzjonijiet ta' dan it-tip ta' investiment, però fl-opinjoni tiegħi dak m'għandu l-ebda impatt dirett tal-anqas fuq il-livell, la fuq il-ħamru, laqas fuq il-livell tal-futbol Malti. Xumma żewġ materji differenti. Però jidher li jekk tara naqra u tkun tħobb taqra fuq il-futbol barrani llum Ewropew mondjali, din qiegħda ssir sistema li ħafna klabbs bħal Chelsea u dat-tip ta' klabbs, hemm ħafna amministraturi Qegħdin jieħdu biċċa eżempju minn Manchester United. Jidħol wieħed ma' Arsenal, qed nitfagħhom tad-doċċ. Tajjeb? Ħalli inti jkollok plejer flok tarmih titfgħu naqra mal-Manchester, titfgħu ftit maċ-Chelsea, titfgħu, jiġifieri din qiegħda ssir kullimkien. Għaliex Malta m'għandniex nibdewha? Forsi Malti jibda jilgħab fis-Serie D. Forsi Malti li hawn Malta għadu ma qabad ċart flok titfgħu bil-qiegħda, flok titfgħu fil-Serie B ta' Malta fiċ-Challenge League, jew ma tilgħabux, imur jilgħab fis-Serie D, Serie C, jitħallat ma' Taljani. Jiġifieri l-idea mhix ħażina, eh? Le, fil-fatt ma nafx, ma nafx intix konxju tagħha, John. meta Ħamrun lagħbu kontra Lausanne fil-Conference League, Lausanne huma partly owned minn Ineos. Ineos għandhom shareholding fi clubs bħal Manchester United u bħal Nice fi Franza. Dan il-mudell qed jitħaddem ħafna, jiġifieri jekk tara s-sidien ta' Manchester City, Sewwa, dawn huma wkoll sidien ta' klabb fl-Istati Uniti. Ġifieri dan dan il-mudell jista' jitħaddem b'diversi metodi jekk huwiex dan parti mill-pjanijiet ta' tas-Sur Portelli li jinvesti f'Noċerina ħalli jkun jista' jiftaħ iktar, tista' tkun xi ħaġa u tista' tkun interessanti. Però ovvjament ma nafx id-detall. Le qas jien. Għana qed ngħidu, però l-affarijiet qed jiġru biex ma naqbdux naġlu u issa jagħmel serje di, serje di. Ma tistax tgħid x'jista' jiġri. Le, tifhem? Eh, eh, eh, ġifieri issa ieħor. L-ewwel net prosit tal-programm li għajt għamilt ritorn. Nixtieq ngħid prosi kbira wkoll il- Youth Health Malta Premier tax-xokk billi qed jagħmlu, jippruvaw dejjem jirranġaw għall-aħjar possibbli. Kellna oħra hawnhekk. Clint da. Prosit tal-podcast li qed tagħmel Bużu. Smajtek issemmi fl-aħħar wieħed fl-aħħar wieħed li l-Maltin ma tarhomx iduru bil-kit iva din qed ta' ma dan hawn x'ismu. tal-argument. Clinton. Ma' Clinton. Ma tarhomx iduru bil-kit tal-klabb barra minn Malta. Sewa. Londra. Sewa. L-Italja, l-Ingilterra iżjed. Sewa. Anka tieġ. Jekk jien mal-Manchester nilbes bil-flokk. Għas-supporters qed nirreferu. Għas-supporters. Supporters. Li huma veru u minnu, però jiena nsaqsi lill-klabbs Maltin x'qed jagħmlu biex ibigħu l-kits tagħhom. Merchandise. Tal-belt. Fejn qed ibigħuhom? Da qed jgħid da. Tal-belt u l-Ħamrun, għax huma jbigħu. Kelli żewġ kollegi li jġemmgħu l-gerijiet tal-futbol u xtaqu jixtru l-flokk l-iswed li kellhom ħaż-Żabbar is-sena l-oħra. Mhm. Li kien sabiħ ħafna. Ħafna. Ma setgħu jsibu mkien. U saħansitra mort jien il-ground ta' ħaż-Żabbar biex nixtrilhom tnejn. Lil min saqsejt qas kellhom idea, il-kumitat da, eh? U wieħed jibgħatni għand l-ieħor sakemm wieħed qalli li ma jkollhomx għax jagħmlu eżatt għal plejers biex jilagħbu bihom. Opportunità mitluba Qed tara- lilhom. Qed tara wa- oħra. Is-soħra. Komplejt nisma' l-istess podcast u tweġġagħni x'ħin semmejt jien weġġajtu. Semmejt il-każ tal-Pietà meta semmejt li l-Pietà m'għamlu xejn ħażin dwar dak iż-żagħżugħ li kienu neħħewh kienet l-istorja ħarġet f'Times Vim Monsigneri. Iva, iva, iva. U jien kont għedt li jiena nagħmlu sew, dan mhux tajjeb neħħieh. Bħali qablu miegħi. Imma Forsi għandi. Forsi daqsxejn iktar komplikata minn hekk. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, però nistiednek tara l-fatti sew qabel tibni l-opinjoni tiegħek. Il-programm tiegħek jaraw ħafna nies u li tgħid int għandu piż kbir. Mhux sew jekk xi ħadd li jkun żbalja tgħidu li m'għamel xejn ħażin u minn sofra ittuh it-tort li hu ibnu. Jien inzertajt ġenitur ta' wieħed minn dawk it-tfal fil-kwistjoni tal-pjetà. U jekk trid lest niltaqa' miegħek biex nurik il-fatti tal-istorja tal-Pietà, imbagħad inħalli f'idejk biex tibni l-opinjoni tiegħek. Anzi, nirringrazzjak għax interessanti. Jien dan ma kontx tkellimt fuqu. U kiteb b'mod edukat ħafna dak iż-żmien. Ħafna. U ħa ngħidlek għaliex, għax dan kont għedtha jiena, għedtha, għedtha li smajtha f'ta' il-kampjonat ta' Andvin, għedt però ma rridx nidħol fiha minħabba li kienet parti mill-, Min ta' Envin, mill-programm ta' Envin, u ma rridx nidħol jien fiha, għalhekk kienet. Però mbagħad qed opinjoni tiegħi, qed imma ma tkunx tajjeb, mhux bi forsi naħkuk. Issa jista' jkun li żbaljat. U naħseb żbaljat għax dan raġel, dan missier, imweġġa' mmens biex qalliek. U qed jgħidlek għandi informazzjoni li xi ngħaddilek. Iwiegħdu Iwiegħdu li f'wieħed minn dal-podcasts nagħmel podcast imqar bi tlieta oħra fuq x'qed jiġri fin-nurseries. Kemm huwa importanti. Iva. Kemm huwa importanti. U nġib lilu stess, tajjeb, U mhux biex ngħidu kontra Pjetà jew kontra Rabat jew kontra Ħamrun. Mod kostruttiv li anke kien. Mod kostruttiv x'għandu jiġri U għaliex qed jiġru dal-affarijiet? Iwiegħdek li nagħmilha, għax interessanti ħafna u żgur li ħa jkun wieħed mill-iktar popolari. Għax vera qed iweġġgħu ħafna missirijiet, Ġan. Iva, nerġa' ngħid, hija kwistjoni komplikata. Jiena ġenitur ukoll u kulħadd jixtieq l-aħjar għal uliedu u forsi fejn f'ħafna affarijiet jirnexxilna nkunu oġġettivi fejn ikun hemm uliedna, kultant l-imħabba tagħmik daqsxejn milli tkun oġġettiv. Però nemmen it takes two to tango, jiġifieri meta inti għandek meta inti għandek żagħżugħ, tifel, tifla, għax in-nurseries għandna għandna il-bniet, it-tfajliet ukoll, illi dawn qed imorru hemmhekk lil hinn mill-isport għall-formazzjoni tagħhom, kemm huwa importanti li l-attitudni dejjem min-naħa tan-nurseries tilħaq livell ta' professjonalità. Ovvjament, dak li għidt iktar kmieni fuq stess japplika għal kulħadd, jiġifieri kulħadd jixtieq illi hu jsir futboler tajjeb, kulħadd jixtieq li wliedu Però huma biss ftit dawk li nexilhom Iva, iva. Però mbagħad kemm huwa essenzjali li jekk inti ma ternexxix f'xi ħaġa, ikun hemm min jiggwidak, jistradak lejn direzzjoni differenti fejn inti tista' teċċella. Jiena d-darba l-oħra wkoll għandi kunf ta' Andvin kien ukoll. Kien hemm żammit Kowċ. Qiegħed il-kowċ tax-Xewkija ta' Għawdex. Iva, Jesmond u x'hekk. Jesmond Zammit eħe. Jaħdem ma' Ian Borg minn għalija fil-Segretarjat. M'għandix x'taqsam bħala politika għax naf li jaħdem hemm biex qed ngħid min hu. U smajtu jitkellem, kien tajjeb ħafna. Qal jiġu missirijiet Jiġu biex ikun plejer tajjeb, jgħidlek li hu plejer tajjeb, jibdielek dan hekk, hekk, hekk, hekk u hekk. Ikun irid jiffirmah miegħek. Però jgħidlek jien magħkom irridu, imma basta twiegħdni li jilgħeb, li jilgħab 90 fil-mija tal-logħob. Inaċċettabbli. Qal, hekk qal, hekk qal Jesmond. Għalli ħin ngħidlu mhux sib klabb ieħor. Inaċċettabbli fuq kollox għax jekk tgħidlu iva, l-agħar dis-servizz li qed tagħti, appuntu lil dak it-tifel. Għax jekk inti tispiċċa tilgħab mhux fuq mertu imma sempliċement għax hemm ftehim, dak huwa l-agħar ħaġa li nista' ntihi. Imbagħad nitkellmu ħafna fuq self entitlement. Jekk inti jkollok xi ħaġa li ma timmeritax illi jkollok, Fil-verità. Mhux qed ngħid dan li kiteb għamel hekk ta. Le, le, le, ma naħsbux. Assolutament ma ħanet nagħmlu referenza. Ma dak smajt lilu nsert għal ġimgħa l-oħra lil Jesmond. Naqbel totalment. U Jesmond naħseb ehm, li eh, jien ħabib tiegħi eh, f'dan il-programm għax irrid nagħmlu dal-programm, tifhem? ġurnalist, riċaħat tal-nies, eh, coach, eh, tifel. Importanti li bħal Jesmond jitkellem għax tkellem open u għax ma nistax kieku jien niġi ngħidlu isma' t-tifel tiegħi huwa l-aħjar jew jien għax jien għandi programm televiżiv ngħidlu isma' l-abu lit-tifel ta' kif ngħollielek il n-nies li mhux qed ngħid qed isir li jsir hekk. Le, le. Jista' jsir hekk. M'għandu qatt isir hekk. M'għandu. Ara, fil-futbol, you're only as good as your last match. Jiġifieri dak kollu li ħa tkun għamilt inti, jekk ħa tgħaddi minn perjodu ħażin, ma tistax tistenna illi l-coach, il-manager ħa jagħżlek biex tkun mal-ewwel ħdax fil-logħba li jmiss. Daqshekk. Għax dejjem iridu jilagħbu dawk il-players li qegħdin fiżikament, mentalment u teknikament fl-aħjar kundizzjoni. Issa nixtieq naqlbu ftit is-suġġett. Eh, inti wieħed mill-iktar li qed tkun kummentatur tekniku fil-lobiet. Wieħed mill-iktar, hemm ħafna li hemm, int wieħed tisimgħu ħafna leħnek, jew jogħġobhom leħnek jew ma nafx. Le, ma ta' u tajjeb. Il x'taħseb fuq dis-sena jiena fl-ewwel programm li ġejt mistieden diġà tielet darben fin is-sena jbagħtlu xi kont tajba xi ħaġa. Eh, kien għalli minn taħseb li se jieħu l-lig. U kont ta' Floriana eh, inti. Iva. U għaw ħafna, u samaw ħafna, għax għaw ħafna jgħidu li kont ta' Floriana int. Għaliex qed Floriana, hekk għax jimmar Floriana, żgur li le. Żgur li le. Jiena mal mir-Rabat, dejjem żammejt mar-Rabat. Ehm. Kont fil-kumitat ta' Rabat? Iva, u t-tim li kont inħobb hekk, jixbidni, kien il-Hibs. Ma qatt ma għedtha di, meta spiċċajt mill minn ġurnalist kont għedt li l-Hibs. Però l-belt kont inħobbhom meta. Kellek tgħid, ħa nagħmlu esklussiva, kellek tgħid xi ħaġa u qatt ma għedtha inti. Jien ili nsegwik lilek John, Insegwik, nisma' leħnek u mhux narak. Fi żmien kien hawn stazzjon ta' radio kien jismu Radio One Live. Mhm. Li wara sar Live FM. Mhm. U kien ikollok programm maratona kull nhar ta' tlieta. Tonio Farrugia. Ma' Tonio Farrugia, bankier ukoll. Bankier, bankier, bankier. U kien ikun kun programm. BOV kien. Iva, iva, iva. Kien ikun programm vera tajjeb. Għaliex inti kont toħroġ bla kantunieri, Tonio kien jikkummenta teknikament ukoll, u mbagħad kien ikun hemm il-phone-ins u kien ikun hemm l-inkejja ġieli nqabżu ċe. Satin ta' firrur. Iva, iva. U ġieli ġew għalina wara l-istazzjon. Għal Tedesco jistennew biex jitruħ xabar tal-Belt u tal-Furjana. Dak iż-żmien il-memorja tiegħi kien ikun hemm nhar ta' tnejn fuq dan l-istazzjon kien ikun hemm John Calleja. Mhm. U nhar tat-Tlieta kien ikun hemm. Ikun jien u Tonio. Però filwaqt li ta' John Calleja kien ikun pjuttost strutturat u forsi mudell pjuttost konservattiv. Kien differenti. Tagħkom kien ikun ħafna iktar liberali, il-mod kif tesprimu ruħkom inti u Tonio, anke l-interventi li kienu jidħlu kienu programmi li minkejja li kienu jkunu f'żewġ serati wara xulxin, kellhom stil totalment differenti. U inti kont togħġobni ħafna dak iż-żmien u niftakrek tgħid issemmi tim li għandek antipatija kbira lih, però tgħid mhux se ngħid min hu qabel nirtira. Hmm, u qatt matta. Missa għalek ma rtirajtx u ġejt lura, allura mhux għalissa. Ma nista' Però fakkartirek. Nista' ngħid. Eh. Eh, tim li kelli antipatija lejh kien Furjana. Dak iż-żmien? Mhm. Ok. Is-sint kont qed ixxanner mill-Furjana dik il-ħaġa. Mill-Furjana, għalhekk ma stax ngħid. Il-Kapuċċini kien l-istudio, eh, smajt sew? Għalhekk ma rridx ngħid għax ċoqtnuni Ġifieri, però minħabba l-fatt li kienu jgħajruni b'kattiverija. Ok. Tifhem? Imbagħad tim li kont nieħu gost narah jiċċelebra ħafna ħafna kien il-Ħamrun. Li aħna l-ikbar pika li kellna bħala rabti mal-Ħamrun. Ġifieri. Eh, Piki kara hekk, kont nara ħerwin. Wara. Eh, ma kont nara ħerwin, ma kienx dejuni. Però jien dis-sena ngħid Wara das-snin kollha, ġifieri. Iva, kelli ngħidha. Waħħaltuli. Imma nzertajt tilħaq tgħid il-Furjana joħduh. Jiena, fil-bidu tal-istaġun. Għax issa ruħ aħna nħoss li nsterqilhom. Nsterqilhom bi żball ta' referee. Mhux nsterqilhom bil-flus. Tifhem? Naħseb li kien hemm ċertu żbalji ma kellhomx isiru fuq Floriana u kien huwa. jiġri fid-dinja kollha. Ara il-format tal il-format tal-kampjonat tagħna huwa format partikolari illi mhux neċessarjament qisek mort tiġri maratona u mill-iktar li kien konsistenti u mill-iktar li żamm il-pass matul il-maratona kollha ħa jirbaħu. Dan huwa dan huwa t-tip ta' kompetizzjoni ta' kampjonat illi kollox ħa jiddependi fuq il-pożizzjonijiet finali u jista' jkollok tim illi għas-saħħa tal-argument eċċella matul l-istaġun kollu, ikollu off day fl-aħħar logħba u tim l-ieħor jirbaħ. Iva, veru. Għaliex għandu ħafna element, element ta' filwaqt li għandu l-element ta' żewġ kampjonati. Sewwa, illi mbagħad aggregate magħqudin flimkien jiġu determinati l-pożizzjonijiet kemm fil-pożizzjonijiet ta' fuq min ħa jirbaħ il-kampjonat jew min ħa jsiefer għall-kompetizzjonijiet Ewropej kif ukoll min jiġi relegat, però għandu wkoll l-elementi ta' knock-out ġo fih. Ġifieri kif rajna fl-istaġun illi għadda, fit-top four, fit-top four kellek żewġ semifinali. U f'logħba illi trid tiġi determinata bħala cup tie, jista' jiġri kollox, eh? Jiġifieri għalhekk huwa importanti ħafna li kuntrarju ta' min fl-opinjoni tiegħi b'mod żbaljat kien jgħid tista' ma tagħmel xejn fl-ewwel fażi mbagħad tarma t-tieni fażi, mhux veru. Għaliex inti jekk trid isseraħ moħħok trid tirbaħ l-opening phase u l-closing phase. Hemmhekk biss għandek isserħan il-moħħ illi inti illi inti mhux biss sirt champion. Inti mill-ewwel kont taqbel miegħu dan l-istil ta' kampjonat? Mela. Jien personali kont ngħix Għawdex dak iż-żmien. Kull fejn nimxi u nitkellmu naqra fuq futbol, tifhem? Fażul, ġġennata ta' dik. Tifhem? Għall-bidu kont naqbel magħhom, u fil-verità kif jerġa' jibda u kulħadd jibda miż-żero u mbagħad jerġgħu fuq xulxin u mbagħad da. Però hemm serta li fl-aħħar Ma fallejtx logħba. Illum li bdejtu mill-bidu, anke s-sal-bidu ħsibt, Issa spiċċa kollox mal-ewwel sitta u l-aħħar sitta. Però Real raġa' qabad. U raġa' qabad sew, raġa' qabad fl-aqwa tiegħu. Ġifieri ma nistax nifhem, għandu jkun kien, mhux għandu jkun, għax ammettewha, kien xi ħaġa ta' Joseph Muscat, Minn hemm ġiet. Imma mbagħad kien hemm min kien qabel miegħu. Tajjeb? Però lil hinn mill-proposta, il-maġġoranza assoluta tat-timijiet ivvutaw favur dan it-tip ta' format. Jiġifieri b'mod demokratiku l-klabbs għażlu li mmorru għal dan it-tip ta' format. Jien hekk. U minn mar kontra rebħu. Ara, jien nipprova, jien nipprova niddistingwi bejn l-opinjoni personali tiegħi u x'nixtieq b'mod idealista għal dak li b'mod prammatiku jista' jaħdem. Jiġifieri jien nħobb l-affarijiet tradizzjonali fil-futbol, ġifieri sistema ta' kampjonat round robin li kulħadd jilgħab kontra xulxin għal darba tnejn tlieta, ma jinqasmux ma jkunx hemm xi kien hemm xi ħaġa fażulla kienet fil-passat, meta konna naqsmu l-punti, konna naqsmu l-punti ta'. Jiġifieri punt li rbaħt jinqasam. Jiġifieri jien l-opinjoni tiegħi hija dik. Però qegħdin ngħixu era ta' futbol modern li llum il-ġurnata Champions League mhux kulħadd jilgħab kontra kulħadd għandek polza kontra min ħadd tilgħab. Hekk taħdem. Għandek il-players tal-European, tgħid dawn minn fejn għalaw daw. Da l-glint li rebħu l-Inter tawhom tlieta daw. Da s-sena l-oħra u ta' qabel kienu final ta' ta' Champions League. Ekku. Ġifiri, eh, eh, imbidel, il-futbol imbidel. Il-futbol imbidel ħafna. Sar iktar interessanti. Naħseb bħala Atletikament, il-futbol sar ħafna iktar u t-tempo tal-logħba, il-logħba nbidlet ħafna ta. Il-logħba nbidlet ħafna, ġifieri meta nisma' nies jitkellmu b'mod nostalġiku jibdew isemmu plejers kbar tal-passat, li kienu kbar bla dubju ta' xejn. Jien niddubita kemm illum il-ġurnata jkunu jistgħu jilagħbu dan it-tip ta' futbol modern, ha? Għax illum tant għandek il-kollettiv, illi dak l-individwaliżmu tal-passat. Anke s-saħħa. Bidel kollox. L-atleta sar b'saħħtu mmens. Tifhem? Il-futbol imbidel. Anke tara żgħar 16-17-il sena jidħlu b'saħħa kbira. Mhux il-kattiverija, b'saħħa. Le, le, le. L-affarijiet inbidlu ħafna, però biex immur lura minn fejn tlaqna meta inti għadt li fil-bidu tal-istaġun kont għadt li tara l-Floriana favoriti, Jiena naqbel miegħek li Floriana, f'għajnejja, flimkien ma' Ħamrun Spartans u flimkien ma' Sliema, meta tara kemm huma timijiet b'saħħithom, li kull dipartiment li għandhom, id-difiża, il-midfield u l-attakk, huma tajbin, huma bilanċjati, fl-opinjoni tiegħi, l-previżjoni tiegħek kienet kienet waħda tajba. Għaliex Floriana żammew it-tajjeb li kellhom l-istaġun li għadda. kif għedt inti, l-istaġun ta' dak kienu u anke ta' qabel kienu pass bogħod u komplew isaħħu, komplew itejbu. U ngħid li għadhom huma hemm, eh? Il-klassifika ma tikdibx, John. Preżentament qegħdin l-ewwel żewġ punti fuq ħames partners. Jien il-Belt rajthom ħadu daqqa dal-aħħar. Il-Belt, ara, jien semmejtlek li fil-bidu tal-istaġun kont qed inħares lejn Floriana, Sliema, Ħamrun Spartans, ma semmejtlekx il-Valletta. Valletta ssorprendew fil-pożittiv bil-kbir. Valletta lura lura wara staġun fiċ-Challenge League, jibdew b'mod straordinarju, jirbħu l-ewwel unur tal-istaġun ejja ma ninsewx, rebħu l-Jubilee Cup, spiċċaw l-ewwel fażi meritatament fit-tielet post. Jiena nemmen illi għandhom coach bravu ħafna Thierry Micallef, ħafna bravu u bil-materjal illi għandu kollox ma kollox għax inti biex tiġġudika coach ma tistax tiġġudika fuq l-aħħar żewġ logħbiet jew fuq l-aħħar tlieta. Trid tara mill-bidu tal-istaġun s'issa jiena nemmen li bil-materjal illi għandu għad-dispożizzjoni tiegħu tgħin bil-biċċa drapp li kellu qata' l-aħjar libsa u s'issa, s'issa Valletta kellhom kollox ma kollox staġun pożittiv. Jiena li qiegħed niskanta wkoll Importanti li aħna, il-ġurnalisti u l-kritiċi, konna qed ingergru ħafna, ingergru għax inġibu l-Indjani l-isptar. Imma da, u mnalla kienu huma x'kieku m'għedniex ħajjin, imma insomma. Ehm, Imbagħad, l-iktar ħaġa li ddejjaqni hija ngeggrox u coaches barranin u players barranin, min ħa ngħidu tal-coaches? Ħa nsemmihom. Valletta, marru tajjeb, ħadu l-ewwel tazza. Ekku. Mela ġew Malti. Ħamrun Spartans, sqalli. Però miegħu Hemm Bonnici li jien narah moħħ aqwa minn ta' Joseph Portelli. Joseph Portelli huwa businessman kbir, imma l-ieħor naħseb iżommlu naqra r-riedni lil Joseph Portelli, Bonnici, naħseb jien. Marcel Bonnici huwa s-CEO tal-klabb. Jiġifieri dak li huwa operat, operat, bla dubju ta' xejn huwa l-ixprun tal-operat. Ma naħsibx però li f'dak li huwa staff tekniku għandu involviment dirett. Però kellhom l-aħjar għandhom l-aħjar tliet plejers Maltin fit-tim. Plejers Maltin naħseb ħammur Spartans meta semm il-Henry Bonello illi dan isu mhux isu bħal imbit kull staġun qed ikun aħjar mill-ieħor. Għandek għandek fuq il-faxxata xelluk il-Kamenzuli illi għaddej minn perjodu tajjeb ħafna. Imbong, ehm, issa hemm. Preżentament qed jilgħab fuq il-lemin fl-assenza ta' kompri qed jilgħab Sven Sherry illi huwa mm. plejer promettenti ħafna l-futur. Għandek Joseph Imbong u Xejzin Attert. Plus ir-ritorn ta' Gullajmir. Ir-ritorn ta' Gullajmir, ġifieri. Rien nitkellmu kollha Maltin taċ-ċirku ta' nazzjonal. Pirkirkara minn xħin daħal Pawlu Zammit sare bidla Bdiet u reġgħet waqfet naqra, dik il-kara jidhru the weakest link dis-sena jien qed narahom. Ħa jbatu biex jagħmluhom il-ewwel sitta. Mela m'għandhomx ċans jagħmluha ma' Le, ta' ma ngħidx m'għandhomx ċans. Mat-top 3 jien hekk qed inħosshom. Top 3 qed tgħid jien top 6 qed ngħidlek. Le, le, top 3 għall-Ewropa. Ġwan, fil-mument li ħalli jiġu l-ewwel sitta, mbagħad dawk is-sitta ħajlagħbu hmm. kontra xulxin, mbagħad jista' jiġri kollox. Għax hekk kien batran tajba, forma tajba hemmhekk. Narhom b'saħħithom biżejjed jien. Kellhom staġun topsy tervi, ehm, għamluha mal-ewwel sitta fl-opening phase bil-ħniena, jiġifieri kuntrarju għall-istaġun li għadha fejn Birkir Karja ma ninsewx jaslu sal-finali tal-kampjonat kontra Ħamrun u sal-finali tal-FA Trophy kontra Hibs, jiġifieri dawk kienu 90 minuta milli jirbħu żewġ tazzi. Ma. Żabbar Saint Patrick's b'Gilbert. Żewġ drawiet u rebħa s'issa. Sliema Wanderers issa ħadu lil. Doffo. Doffo, jiena. Ma tantx laqatitni dik li dik il-mossa, ngħidlek għaliex. Għax doffa niftakru plejer tajjeb ħafna jien. Tajjeb? Imma mbagħad inti ġibtu minn Nadur. M'għandi xejn kontra n-Nadur, imma mhuwiex ta' dawk il-livell tal-Premier Malti. Eh, ħa nfakkrek xi ħaġa. Hmm. Ħabru meta kienu f'mument ta' kriżi ġabu lil Nisevic minn man Nadur. Hmm. U Mark Buttigieg. Nisevic daħal flok Mark Buttigieg fil-fatt. Hmm, Hamrun daħlu fl-Ewropa l-ewwel darba wara 30 sena taħt it-tmexxija ta' Nisevic kellhom ran tajba ħafna fl-Ewropa li waslu sa playoff phase u l-istaġun ta' wara rebħu l-kampjonat, l-uniku kampjonat mill-erba' fl-era Portelli illi rebħuh hands down. Taħt l-era-Portelli l-Ħamrun rebħu erba' kampjonati. Sewwa. Tlieta minnhom, tlieta minnhom kienu kumbattuti ħafna. Dak il-kampjonat taħt Nisevic, back to back milli ġie minn Mannadur, rebħuh hands down. Jiġifieri fejn ikun qiegħed jikkowċja momentarjament dak il-coach, ma naħsibx li huwa daqstant importanti. L-importanti huwa r-riżultat. S'issa Doffo kellu riżultati Imħallta. Kellhom Mastwin kontra Valletta l-aħħar logħba u rebħuha. Ekku, jiena Naxxar, Wistin. Wistin naħseb sa jkun il-coach li sa jgerfex il-kampjonat ta' sa jgerfex il-kampjonat. U naħseb huwa li sa jagħti daqqa Għat-tieni staġun konsekutiv. Mela. Għat-tieni staġun konsekutiv. Ġifieri. F'mument ta' kriżi l-Ħamrun ġabu lil Winston, telqu fuq ran mela. pożittiva ħafna li finalment rebħu l-kampjonat. Winston jirritorna fil-futbol Malti ma' Naxxar, Naxxar f'mument diffiċli li kienu qegħdin it-tieni mill-aħħar. Rebħu partita wara l-oħra pero sfortunatament għalihom ma rnexxilhomx jevitaw l-aħħar żewġ postijiet. Jiġifieri issa jiġri x'jiġri Naxxar ħa jkollhom jilagħbu play-out. Żgur. Bilfors. Tgħidek bilfors dak kien huwa. Imma jekk kollox ħa jkompli fuq dan il-pattern, il-Ħamis li għaddu kombinazzjoni kont fuq il-programm ta' Mark Attard ma' Winston. U dak l-argument li għamilt, jekk ħa jkomplu fuq dawn il-pattern u ħa jagħmluha mal-ewwel sitta, mela issa serrħu rashom illi żgur mhux se jerġgħu jispiċċaw bottom two li tkun relegazzjoni awtomatika. Però ara issa kemm ħa jkollhom żmien biżżejjed Team bla ground, team bla gazin. Iva, iva. Unbelievable. Però, John, ifhem il-punt tiegħi, jekk dawn ħa jagħmluha mal-ewwel sitta, imbagħad għandhom Ġimgħat sħaħ ta' preparazzjoni appuntu għal dik il-logħba li ħadd tkun finali fiha nnifisha biex iżommu posthom fil-Premier League. U nerġa' ngħidlek kif qed tajjeb inti, Naxxar Lions ir-riżorsi tagħha huma limitati immens, huma tim ta' qalb kbira bla dubju u naħseb bejn Winston u Naxxar hemm ċertu affinità. Hemm ċertu affinità li. Imbagħad hemm ieħor fin-nofs iżomm in-Naxxar magħqud, il-Memè. Menħobbu wissi. Il-vuċi tal-impjana kollu. U tax il-rainbows, ġak, et naraħ et ikun bezzura ġaċajta di darba, ġaċajta d-loba, et ibati minn ċertu deċizjoniet ta' referis, l-iktar tim li bata. U jien naħseb li mis-sena d-dieħla għandha tkun il-VR għaw tagħna Maltija li hija tajba ħafna Imma tkun kollha. Mhux nofs. Iva. Għax mhux fair. Il-tarxin batew issa f'żewġ f'ġimagħtejn. Taf li taf li ħar ta' xi qatt ma labu għalli huwa ta' ġak. Qatt ma labu fil-National Stadium. Smajtu jgħidilha wkoll. It's not fair. John, fuq l-FVS, nista' nagħmel parallel. ma' dak li kien jingħad fuq il-format tal-Premier League. Meta kienu bdew jitkellmu li ħa tiġi introdotta il-football video support kienu qed jgħidu u di x'inhi u var l-art u min jaf kemm u m'għandniex. Kważi aħjar minn ta' barra. Però, però, però, għalissa x'qegħdin ngħidu bejnietna? Qed nimmissjaw għal Malix mela. u rriduha u rriduha konsistenti mela, matul l-istaġun mela. kollu. E nżommu f'moħħna però illi biex hemm l-FVS il-klabs, il-klabs li l-klabs kollha jiddependu fuq nies li joħorġu flus tajbin biex iżommu l-opera tal-klab. Il-klabs qegħdin iħallsu eh, għas-sistema tal-FVS. Iġifieri ma kienx b'kapriċċ li twafet imma bi pjan. Min taħseb Li hu, se jkollna nagħrfu. Min taħseb li hu fl-opinjoni tiegħek l-aħjar plejer s'issa li kellna fil-kampjonat Malti? Mela, mistoqsija diffiċli din. Hemm hemm tajbin, hemm ħafna tajbin. M'hemm wieħed jiena laqatni wisq dis-sena. Hemm ħafna tajbin, hemm ħafna tajbin. Dejjem dejjem minn Madonna Furjana jiġini jien. Jay Grech. Jekk ħa tgħidli li Jay Grech, Nasal biex naqbel miegħek. U rrid nara l-missieru. Marco. Marco li tant ta għal Ħamrun, tarah jitla' jara lit-tifel jitla' bit-tazza tal-aqwa plejer ta' Malta bil-flokk tal-Furjana. Nixtieq nara dak ir-ritratt. J. Grech, J. Grech, John, ta risposta lil ħafna. Għaliex kien min qed kemm kien hemm min qed jgħid illi Jake Grech qed ibatti, qed inaqqas. Dak li għamel Jake Grech dan l-istaġun, iva naqbel miegħek li huwa wieħed mill-aħjar u jekk mhux l-aħjar plejer li rajna sa issa. L-għawdxi ferkattiv. Huwa plejer ta' ħafna enerġija, plejer illi huwa versatili, jista' jilgħab f'pożizzjonijiet differenti u plejer li għandu xamma tal-gowl kif ftit plejers Maltin għandhom. Nirringrazzjak. Grazzi lilek. Ħadt gost nitkellem miegħek. Pjaċir tiegħi. Tkellimna naqra fuq kollox, speċjalment fuq il-logħba għamilna analiżi sħiħa tal-kampjonat s'issa. Issa naraw x'ġej. Tajjeb, kollox jista' jiġri. Issa jekk joħduh il-furjana jgħiduli jien saħħar. U ma joħduhx il-furjana jibdew jaqlgħuli minn kullimkien. Xi ħaġa jgħidu dejjem. Jagħmlu li jridu. Ma dak xi ħsibt jien opinjoni. Tajjeb? Però qed nieħu gost, grazzi għall-MPL, grazzi għas-sistema, grazzi għan-nies bħalkom li qed tgħinu tfehmu l-logħba li l-pubbliku qed jarah minn fuq it-television tajjeb u importanti ħafna għax dan huwa kampjonat sabiħ u għadu jibda. Għadu jibda. Jiġifieri rridu naraw. Nirringrazzjak ħafna, narawkom bħal llum ġimgħa.